Il-kumplament ta' lejla tajba sinjuri, merħba għal edizzjoni speċjali tal-programm Standard Blu, programm imtella' mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp il-Ħamrun u llum ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-mawra ta' San Gejtanu fil-Vatikan illi kienet bejn wieħed u ieħor ukoll anki bħal dan iż-żmien sena. Ngħid grazzi wkoll anki lil Melkim li huwa jgħid il-lemenija tiegħi f'dan il-programm li jagħmel prattikament ix-xogħol kollu ħalla lili kemm nippreżentah mal Mistiedna speċjali illi għandna magħna wkoll anki f'dan il-programm. Qabel xejn ippermettuli ngħid u nselli għas-semmiegħa kollha ta' Radio 105 għal dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-midja soċjali, anki wkoll dawk li qegħdin isegwuna permezz ta' televiżjoni fuq UTV għaliex dan il-programm ukoll qiegħed jixxandar fuq UTV. Ħa nibda dina il-programm hawnhekk ħankun qegħdin nitkellmu ma' ħabib antik tiegħi, neighbors, mal-eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur Malti għall-Vatikan, is-Sur Frank Zammit. Kif aħna Frank? Tajjeb, ħafna u nippreferi li tellimina l-eċċellenza li għad fil-dinja. U nibqgħu nitkellmu. Nibqgħu nitkellmu. U bażi ta' isem.
Tal-ma' Frank. Mela għaddit kważi sena frek minn din eh, l-esperjenza, esperjenza li għadha friska fil-moħħ ta' ħafna minna, fil-moħħ ta' ħafna ħamruniżi u anke li len, però bħal kull ħaġa oħra, kull ideja li jkun hemm kull ħaġa li joktar minn ideja, bħal kull ħaġa li sseħħ tibda minn ideja. Kif nibdet fik din l-ideja li għatma sennejna li ħantellaw il-vara ta' San Gejtanu fil-Vatikan.
Jiena kont Ruma, kombinazzjoni għax kellna nitilgħu qabel u tħassret il-mission u kont ngħid fil-Ġimgħa Imqaddsa tal-2023 u kont tellajt kont akkumpanjajt l-ogħla żewġ pożizzjonijiet tal-Malta Tourism Authority jiġifieri ċ-Chairman Dr. Gavin Bulia u lill-Kap Eżekuttiv Sur Carlo Micallef. Il-pjan tagħna kien li nagħmlilhom ħafna bilaterali li tikkonċerna l-fejn turiżim biex Malta tibda ġġib lejha dat-tip ta' turist. U kellna mmorru fil-Bażilika Minuri ta' San Andrea della Valle biex niltaqgħu mar-Rettur tagħha João Marcos Boranelli sabiex fil-Milied ta' wara, jiġifieri għad ngħidu xi tmien xhur wara, kellu jsir kunċert, fil-Bażilika, u esebizzjoni ta' presepji Maltin. Illum il-ġurnata l-presepju Malti laħaq livell għoli li jista' jikkompeti ma' presepji Taljani, presepji Spanjoli jiġifieri. Presepju Malti daħal anke fil-Mużew tal-Bibbja. f'Washington DC. Jiġifieri hemm. Jiġifieri tella' daqshekk il-livell tiegħu. Hemm espost il-presepju Malti f'Washington DC, l-iktar mużew importanti, il-Mużew tal-Bibbja. U meta mort aċċetta kollox il-pjan tagħna, ir-rettur, però qabel tlaqt qalli qal il-ġeneral jixtieq ikellmek, qalli ma mhux qiegħed hawn. Qalli imma istenna telefonata mill-ġeneral. Qalli jiena mhux se ngħidlek għalfejn. Ċemp lil ġeneral xi siegħa wara u qal li b'dawn il-festi l-kjeriċi regolari kienu qed jippjanaw għas-sena ta' wara ġo Ruma. Qal li imma mhux fuq it-telefon, qal li issa għada ejja nospitawk għall-ikel. U jiena kont niftakar ħadt id-direttur tal-Malta Tourism Authority wkoll miegħi, Taljana, u waqt l-ikla, Spjega li kollox. U qatlu ħaġa waħda jonqos. Qatlu l-istatwa ta' San Gejtanu. Jiena, għax jiena għamilt il-homework, meta qalli x'irid, jien bqajt naħseb. U l-idea ta' San Gejtanu ġiet ftit minuti qabel l-irqad tiegħi. Kont rasi fuq l-imħadda nħares lejn is-saqaf u ma nafx noqgħod kwiet jien sakemm norqod, jiġifieri, nibqa' naħseb fuq xogħol li nista' nagħmel. U din biċċa xogħol għoġbitu, għadtlu ħa ngħidlek, għadtlu jiena m'għandix ħafna l-Italja, Ruma, għadtlu ħa nċempel l-Arċisqof issa, ħalli hekk nistgħu nistgħu, hekk ma nistgħux ma nistgħux. U l-Arċisqof qalli jekk l-Arċipriet Dun Walter Cauchi jgħidlek iva, allura tellgħu it-San Gejtanu. Ċempel ti Dun Walter, ma kontx nafu l-Dun Walter, jew forsi kont nafu mill-bogħod ħafna imma. U mal-ewwel ħadni tajjeb, għatlu x'nixtiequ u qalli qalli iwa ntellgħuh, qalli din ħa tkun unur għall-Ħamruniżi, għall-Ħamrun u għal Malta. U mbagħad kont tlaqqajtu mal-Ġeneral bdew jitkellmu bit-telefon, bil-mowbajls iċemplu lil xulxin, U mbagħad ġara dak li ġara, ġifieri irrid ngħidli x'affarijiet oħra jiena. Eh, ġi f'ħin strateġiku eċċellenti il-Mawra ta' San Gejtanu f'Ruma fiċ-ċentru tal-Kattoliċeżmu. Għaliex? Għax disa' xhur qabel Malta kienet ġiet rikonox il-festa Maltija ġiet rikonoxxuta internazzjonalment mill-UNESCO, li jien ukoll iċ-Chairman ta' dak il-Bord tal-Intangible Cultural Heritage. Qed ngħidu il-festa tradizzjonali Maltin. Il-festa, imma l-festa bl-elementi kollha, mhux il-festa. Mhux qed ngħidu l-marċ, il-festa. Il-festa, il-festa ta' ġewwa. kif it-tiżjin, il-murtali, it-tagħlim tal-mużika fil-każini tal-baned, bl-istess banda, l-armar, kif isir l-armar, kif isir id-drapp, u dak kollu. Jiġifieri ġie magħqul kompendjum, jiġifieri issa ħriġna volum sħiħ ta' studju fuq il-festa Maltija. U l-UNESCO aċċettata. għarfitha internazzjonalment bħala element intanġibbli. Disa' xhur wara sar dan il-biċċa xogħol ukoll, irrid ngħid ukoll li San Gejtanu għeni ħafna għax kien rikonoxxut ħafna mill-awtoritajiet Vatikani. San Gejtanu kien avukat, Kien jaħdem protonotarju għal Papa Ġulju t-Tieni. Papa Ġulju t-Tieni huwa wieħed mill-aqwa papiet tal-Knisja. Mingħajr Ġulju t-Tieni m'hemmx il-Kappella Sistina, m'hemmx il-Mużej Vatikani. Għamel ħafna anke proġetti f'Ruma. Ma kienx biss kap spiritwali, uża ħafna r-role ta' re li kien dak iż-żmien għax il-Papa huwa re. Allura biex iżomm l-ekonomikament stabbli l-Ruma kien jinvesti f'dawn il-ħafna proġetti. Irrid ngħid ukoll li San Gejtanu ġifieri kieku baqa' fil-karriera tiegħu kieku seta' easy seta' jsir Kardinal u forsi seta' jsir anke Papa imma San Gejtanu għażel is-sejħa li jgħin lill-batut, lill-fqir, lill-emarġinat, in-nies inkurabbli, jiġifieri, irrid ngħid ukoll li kien hemm ferħ għal din l-attività ta' San Gejtanu fil-Vatikan mill-istess nies tal-Vatikan. Ma ninsewx, Papa Bergoglio, Franġisku, ġej mill-Arġentina, kien Arċisqof ta' Buenos Aires, meta l-Arġentina, il-qaddis protettur tagħha, bħalma San Pawl huwa tagħna, San Gejtan huwa tal-Arġentina. Il-Kardinal Parolin, pereżempju, twieled fejn twieled San Gejtan. Allura kulħadd, per eżempju l-Kardinal Parolin, mhux San Gejtano jekk nkompli ngħidlu, Gejtano Tieni, jgħidlu bl-isem tal-familja. Darba minnhom fl-2023 f'Mejju, kont stidint lill-Kardinal Parolin biex jiġi jiftaħ konferenza tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta' San Ġwann, U l-Kardinal, kif lestejna minn hemm, għatlu qabel immorru niklu għand l-Arċisqof għatlu, Hawn knisja intitolata għal San Gejtan, għatlu dik l-istatwa li kont kellimtek dwarha li ħa ntellgħu, li ħa ntellgħu ruħu hi, qalli, qalli fejn hi? Għatlu issa fit-triq nieqfu, sadattant jiena rriskjajt li l-kappillan ma jkellimnix għax Minn hekk, min isejjaħ żball kien il-Ħamis, il-Kappillan ikun off f'dik il-ġurnata, però ċempiltlu u fetħu, jiġifieri fetħu u ġie Dun Anton u ġie l-Kappillan u kien hemm Dun Ġo u laqgħuh bl-iktar mod rispettabbli lis-Segretarju tal-Istat tas-Santa Sede u dam xi nofsiegħa fil-Knisja U mar jagħti feedback lill-Arċisqof, jiġifieri l-Knisja ta' San Gejtanu, impressjonatu għall-estetika tagħha, għas-sburija tagħha, l-istess tkellem fuq l-istatwa wkoll. U meta ġejna għad-dunque, meta San Gejtanu kien ħdejn il-baldakkin fil-Bażilika ta' San Pietru, Il-Papa ma kinitx faċli għalih li taraw deher bil-wheelchair u jpoġġi rasu baxxuta quddiem l-istatwa. Il-Papa kellu willingness kbira li din l-avveniment ma taħrablux minn taħt idejh. Tinsewx li l-Papa kien ġej minn tnax-il ġurnata ta' vjaġġ u ftit sigħat, xi tliet sigħat erba' sigħat qabel ma daħal fil-Bażilika, wasal minn Singapore. jiġifieri ma qagħadx jibża' anka għal saħħtu, jiġifieri bil-jet lag li kellu l-Papa, Singapor ħafna sigħat qabilna, u baqa' ġej il-Bażilika ta rispetti l San Gejtanu u mbagħad il-quddiesa in Nambertu tal-Vatikan, il-Kardinal Parolin, ippresieda dan l-avveniment u mbagħad wara l-purċissjoni il-Kardinal Parolin reġa' ġie żar l-istatwa, ħa ritratt mar-Re fiha u lili qalli, Qalli xi ġmiel hawn, qalli kieku jkollna. Inżommu hekk il-Bażilika ta' San Pietru kull jum, qalli kemm inkun ferħan. U mbagħad ftit tara 'l San Gejtanu ħiereġ mill-korsija u jiġifieri bin-nies bil-Ħamruniżi u bil-Maltin li kien hemm dak l-innu xerrdu l-ferħ. Jien nikkommovi ruħi u hekk minn hawn ftit jew aħjar nieqaf għax nibda nikbi, jiġifieri tara dak kollu kien kommoventi ħafna. L-attività kommoventi ħafna. Hemm il-ħin huwa kontra tagħna, Frank, però nista' nappella lil Malcolm hawnhekk biex jipprepara programm speċjali ieħor u nkunu nistgħu nitkellmu ħafna aktar fid-dettalji għaliex persważ illi għandek ħafna, ħafna u ħafna aktar xi tgħidilna kemm dwar din il-żjara ta' San Gejtanu. Seta' kien hemm diffikultajiet u dak kollu San Gejtanu seta' ma daħal San Pietru. Meta kien hemm dak l-attakk fuq il-Papa, meta kien f'dawk it-twelve days, u l-alert fuq il-Bażilika u fuq il-proprjetajiet tal-Vatikan olew fil-massimu tagħhom u San Gejtanu seta' ma ġiex aċċettat fl-aħħar ħin. Anka l-pjan aħna bdilna San Gejtanu kellu jidħol mhux joħroġ imma kien hemm previżjoni ta' xita u aħna ma nistgħux nirriskjaw opra imprezzabbli ta' Carlo Darmanin li jiġrilha l-ħsara mix-xita. Allura aħna konna ddeċidejna, il-Kumitat Organizzattiv, li San Gejtanu għandu jidħol ħalli hekk ma ssirx il-purċissjoni ħabba x-xita, għall-inqas, il-minimu, San Gejtanu jkun daħal fil-Bażilika ta' San Pietru. All right, u mbagħad? Imma l-Bambin u l-Providenza ta' San Gejtanu ppermettew li ma ssir xita u tara dik il-purċissjoni ħamruriża, għax vera kienet ta' teatini mondjali, imma kien hemm il-baned ħamruniżi, il-fratelli ħamruniżi, kien hemm kollox li hu tal-Ħamrun. Purċissjoni sħiħa, tara s-serrep mill-Bażilika, mill-bieb ċentrali tal-Bażilika u tieqpa' ħirġa twila 'l barra minn Pjazza San Pietru. Affarijiet li qatt iktar ma jiġru u affarijiet, avvenimenti kommoventi.
Frank, ladarba tlifx insejħilek Frank ħa ngħidlek bil-kunfidenza jiena. Ħa nerġgħu mmorru daqsxejn lura għall-preparamenti biex tasal hemmhekk. Bħal kull ħaġa oħra żgur li kien hemm l-isfidi biex isir din il-mawra. Kien hemm xi sfida partikolari li forsi inkwetatk, forsi ħasbitek, u x'għamiltu biex għelibtu dawn l-isfidi? Le, kien il-ġibriet ta' qatt kumitat ta' veru b'saħħtu. Eh, kellna ħafna jnuna, ġifri jiena ma rridx nieħu il-proset jiena. Jiena kont l-ideatur, imma mbagħad il-ħabruniża għadmu kollox. u l-Ħamruniżi magħrufin għal dawn it-tip ta' avvenimenti kbar. F'sena fil-Ħamrun daħlet statwa li f'ħames mitt sena qatt ma daħlet bħalha f'San Pietru. U fl-istess sena l-Ħamrun ikkwalifikaw bħala l-ewwel tim Fil-UEFA, fil-Conference League, ġifiri, ħaqqa s-sena, għax minn settembru sa għawissu, da xil xar. Da xil xar wara. Għattifem, ġifiri anka, aħna ma għadniex riski. L-istatwa kienet inxurjata mill-Gvern Malti, ek jiġri la xaħġa, pero mbagħad kien hemm Gordon li ħadem kaxxa b'saħħitha li l-istatwa ddefendietha minn kull qilla ta' baħar li seta' jkun hemm. Aqqas iċċaqalqet ċentimetru l-istatwa, ma ngirfietx linja waħda l-istatwa. Grazzi għall-artistrija u l-majestrija ta' Gordon, eh, ġifieri, mhux qed jiġini kuljum hu f'moħħi, Farrugia, Gordon Farrugia. Qed tifhem? Imma mbagħad, pereżempju, oħrajn, il-familja Abela tal-Alfaran, li dawn ġarrew l-istatwa, lemmu 'l hawn mingħajr ma ħadu flus. U l-bqija, jiena din kelli niffinanzja minn entitajiet governattivi, għenuna l-Malta Tourism Authority, il-Malta Transport Authority, il-Ministeru tal-Kultura, l-NDSF, in-National Development and Social Fund, u l-Bank of Valletta. Mingħajr dawn l-entitajiet, dan kollu ma setax iseħħ.
Jiġifieri għajnuna nstabet fl-aħħar mill-aħħar kien riklam ukoll anke għal. Però l-għajnuna ġiet, jiġifieri jiena impressjonat. Jew San Gejtan huwa qaddis tal-Providenza. Naħseb din il-ħaġa riedha u hu pprovda. U ma pprovdiex ħafna, ipprovda kemm kien hemm bżonn. Jiġifieri ma kienx hemm business fiha din, hi ġiet eżatt kemm kellna bżonn flus sibnihom. Mela, Frank, l-aħħar mistoqsija għandi għalik, bħala Ambaxxatur Malti għall-Vatikan tista' tgħidilna x'inhuma l-prospettivi tiegħek fuq din l-esperjenza u tista' tgħidilna wkoll x'kienu l-kummenti, x'kien il-feedback minn nies mhux minn ta' Malta ħa ngħidu din id-darba, però minn nies tal-Vatikan impressjonathom ħafna. Ġifieri kieku jiena nerġa' mmur bihom bi statwa oħra, tkun eħfef Għax raw b'mod viżiv il-ġmiel ta' statwa li ħadnilhom u s-serjetà u l-professjonalità li ħadmu r-reffiegħa fil-Bażilika, jiġifieri, però din hi nibqa' nsejħilha jiena avveniment uniku. Di l-Arċisqof tani permess, ma tanix permess kwalunkwe. Dan San Gejtanu kien parti minn attività li kienet qed tfakkar il-ħames mitt sena minn meta San Gejtanu u tliet reliġjużi oħra li wieħed minnhom sar il-Papa Pawlu Erba', qed tifhem il-Kardinal Caraffa, li, waslu biex iffondaw l-ordni tal-kjeriċi regolari li aħna nafuhom aħjar bħala t-Teatini. Jiġifieri di kien hemm ħafna kelli feedback minn parroċċi li anke jitfgħuhielek kieku jkollna nagħmlu xi ħaġa aħna tgħinna, jiena ngħin imma, f'affarijiet stabbiliti, jiġifieri la hemm l-Arċisqof u l-Kappillan tal-post. Imma barra minn hekk naħseb il-Knisja tesiġi wkoll li jkunu avvenimenti dawn mhux ta' kuljum imma avvenimenti li jiċċelebraw kisbiet kbar, għax il-kisba, il-fondazzjoni tat-Teatini, ordni bi storja ta' ħames mitt sena, qed tifhem, u li San Gejtan huwa wieħed mill-erba' fundaturi tagħha hija xi ħaġa kbira u li kkwalifikat l-istatwa ta' Karlu Darmanin li tidħol għal dan il-proġett enormi. Frank, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek. Ħa nitolbok biex nerġgħu nagħmlu programm ieħor li nkunu nistgħu nitkellmu ħafna aktar fid-dettall. Malcolm bla dubju jista' jieħu nota wkoll anki ta' dan u nkunu qegħdin nitkellmu għaliex persważi li għandek ħafna aktar xi żżid ma' dak li Insibu, jiena tajt. xina, Il- il- daw, jiena jiena nħobb ħafna Aha. ninforma lin-nies. in-nies- U u n-nies bla dubju li dawk li qed isegwuna kemm permezz tat-televiżjoni, kemm Jiena permezz fi żmien tar-radju.
il-konklavi bejn il-mew ta' Franġisku u l-elezzjoni ta' tal-Papa l-ġdid, it-televixin u r-radiows ta' Malta kelli 47 programm u tnax il-kitba fuq gazzetti ta' 1,500 kelma l-waħda, jiġifieri jien anqas kont qed norqod f'dawk il-sittax-il ġurnata.
Frank, ma noħodlokx aktar ħin, grazzi tal-ħin tiegħek, bla dubju li s-semmiegħa tagħna u dawk kollha li qegħdin isegwuna ħadu pjaċir ħafna wkoll anki bl-intervent tiegħek f'dan il-programm. Sinjuri, minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ħa jkun magħna lill-Viċi President tas-Soċjetà Mużikali San Ġużeppi l-Ħamrun, is-Sur Mark Farrugia. Sinjuri nkomplu għaddejjin hawnhekk bil-programm Standard Blu, edizzjoni speċjali wkoll anki fl-okkażjoni tal-Mawra ta' San Gejtanu s-sena li għaddiet propju ferqu l-sena mill-Mawra ta' San Gejtanu fil-Vatikan. U bi pjaċir hawnhekk fl-istudios magħna nilqa' lill-ħabib tagħna, is-Sur Mark Farrugia, il-Viċi President u Chairperson Kummissjoni Ruma illi ħa nitkellmu miegħu daqsxejn ukoll anki dwar dak illi esperjenzajna propju sena ilu, fil-belt tal-Vatikan. L-ewwel qed merħba Mark fil-studio żgħana hawnhekk tal-Grazzi. Grazzi Mark.
Bla dubju, il-vara ta' San Gaetano fil-Vatikan kienet opportunità mill-isbaħ għal ħamruniżi kollha, però ma jistax jonqos ukoll kienet eh, xi ħaġa speċjali għal laqda mużikali tagħna li kienet tiġbor fiha żgur, bla dubju, ħafna u ħafna preparamenti. Aħna ħalli f'idejk biex tkellimna daqsxejn ukoll anki dwar il-preparamenti. Grazzi Malkin, grazzi Manwel ta' din l-istedina. Insellem, insellem il-nies li qed isegwuna fuq din il-frekwenza u bla dubju illi l-mawra tagħna biex nakkumpanjaw il-vara ta' San Gejtanu ġewwa Ruma kienet xi ħaġa li mhu ħa tintnesa qatt. Hekk kif is-soċjetà semgħet li b'din l-aħbar se se nagħmlu xi ħaġa kbira ġewwa Ruma, mill-ewwel ħadna l-okkażjoni biex niffurmaw bħala soċjetà kummissjoni speċjalizzata għal Ruma. Il-Kummissjoni, il-Kumitat għoġbu illi jaħtar lili bħala Chairman. Nista' ngħidlek li kellna nies varji minn kull qasam tas-soċjetà, kemm membri, kemm mhumiex, u anki minn barra s-soċjetà, fejn kulħadd fil-professjonalità tiegħu, kellna loġistika, kellna fotografi, jiġifieri ridna naqdu tim illi tix tkun xi ħaġa memorabbli. Fil-fatt konna niltaqgħu kull ġimgħa nagħmlu meeting biex naraw kif ħa nfasslu flimkien din il-mawra. Il-mawra kif kulħadd jaf sarfet f'suċċess u għalkemm kellna ħafna xogħol x'isir nista' ngħidlek illi kulħadd kien jaħdem għal qalbu, kulħadd kien jiġbed ħabel wieħed Kulħadd kien jiġi jagħti r-rendikont tiegħu kull ġimgħa x'inhu jagħmel u x'ma jagħmilx. Kellna ħafna kuntatti wkoll barra. Kellna l-Kummissjoni Banda, s-Sur Mastrijiet. Għamilna kunċert mill-isbaħ imtella' mis-Sur Mastrijiet u mill-Banda tagħna. Flimkien kellna l-kor magħna minn Ruma fejn onorana bil-preżenza tagħhom u nistgħu ngħidu li l-attendenza kbira li kien hemm il-knisja kienet ippakkjata. Kellna anki ħafna ħriġna affarijiet kommemorattivi biex infakkru dejjem din il-mawra tagħna u nista' ngħid illi nħatfu. Kellna midalji li sbieħ li għamilnihom għall-kommemorazzjoni nħatfu f'ġimgħa daw nbiegħu kollha. Kellna 130 waħda. Nbiegħu kollha mill-membri nħaduhom kollha l-membri tas-soċjetà li daw żgur ħa jibqgħu jgħożżu għal għomorhom. Rekordju sabiħ ħafna. Mark, aħna ħafna drabi bħala l-poplu ġenerali jara biss il-prodott finali. Però kif semmejt inti kien hemm ħafna xogħol, kien hemm ħafna nies involuti, ħafna koordinazzjoni, sija twal ta' diskussjonijiet minn jaf. Kien hemm xi sfida partikolari li bħal kull ħaġa oħra l-sfida ħajkunu hemmhekk, però kien hemm xi sfida partikolari f'din il-ġrajja sakemm mill-mument li ddeċidejtu illi tagħmlu dan il-proġett. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar kontu preżenti fil-Vatikan. L-isfidi ma jispiċċaw qatt. Sal-aħħar mument li ġejna biex iwettqu l-mawra tagħna. Però nista' ngħidlek li bit-tim b'saħħtu li kellna u l-imħuħ li kellna f'dal-Kunsill, f'dal-Kummissjoni, nista' ngħidlek li l-isfidi ta' mhux ġew faċli ħalli ma ngħidx. Però b'wiċċi minn quddiem nista' ngħidlek li qelibnihom kollha. bl-inqas problema, hemmhekk kellna armonija flimkien, bqajna naħdmu mindu wassalni hemm, tinsiex li kellna kontinġent ta' mitej ruħ, ara x'responsabilità. Jiġifieri aħna kellna l-coaches li kull coach kellna persuna tieħu ħsieb, jiġifieri mill-Kummissjoni, fejn wassalnihom fejn ridna, Ruma konna qed noqogħdu attenti li nibqgħu kollha flimkien, jiġifieri biex ħadd ma jitfixkel u jaqbdilna triq oħra, allura żammejna 'l kulħadd flimkien, ma kinitx faċli. Biex daħħalniehom il-Vatikan kulħadd kien bit-tabella, ltqajna wkoll mal-Papa fejn Nista' ngħidlek li dawn il-memorji żgur mhux ħa jintnesew qatt. L-isfida, l-ikbar sfida li kellna hija biex torganizza biex tagħmel il-mawra mal-vara għax inti trid torganizza l-banda, il-Vatikan biex tidħol mhuwiex faċli, però nista' ngħidlek li at the end meta tara l-vara ta' San Gejtanu ħierġa mill-bieb tal-Vatikan jaqbdek il-bard u l-biki u kulħadd kien kommoss. Meta tara l-banda tiegħek iddoqq quddiem il-vara ta' San Gejtanu, ġo Ruma, għidli x'jibqa' ġo fik. Jiena ngħid li x-xogħol kollu u l-organizzazzjoni kollha li għamilna, dak huwa l-pjaċir tagħha, is-sodisfazzjon. Jiġifieri l-isfidi tinsiehom meta tara dal-affarijiet.
Mark, Għandi mistoqsija tal-aħħar hawnhekk illa għaliex il-ħin huwa kontra tagħna, se ntendu għad għandna ħafna aktar mistiedna ma' min nitkellmu f'dan il-programm. Fil-fehma tiegħek, kif ħarġet is-soċjetà tagħna mal-membri u ma' dawk kollha illi qasmu din l-esperjenza fil-Vatikan, f'Napli fost oħrajn ukoll, f'din il-mawra, jien ngħidlu għal din il-mawra? Jiena nista' ngħidlek bdejna, kellna t-tir għall-Vatikan u kulħadd kien preparat, però, Nistgħu ngħidu li morna Napli u kellna purċissjoni sabiħa bil-vara ta' San Gejtanu ġewwa Napli fejn għamilna festa kbira hemmhekk bil-banda tagħna u anki erfajna l-vara ta' San Gejtanu li hemm ġol-Bażilika ta' Napli fejn għamilna pellegrinaġġ mill-isbaħ bil-banda tagħna u kif jaf kulħadd min ġie magħna Tellajna atmosfera, tista' immaġina għandek 200 ruħ mal-marċ, bil-bnadar tagħna u għamilna festa mill-isbaħ fejn tajna pjaċir saħansitra anke għan-nies tal-lokal li ġew magħna. U minbarra hekk, aħna morna Carpineto Romano. Carpineto Romano Daw għamlulna festa l-istess bħal Napli daqqejna fit-toroq kulħadd jaf li Carpenato Romano huwa ġemellaġġ mal-Ħamrun laqgħuna s-sindakat temm flimkien mas-sindku tagħna Christine Sammut li kien magħna ukoll biex morna Carpeneto Romano kellna l-iżbanjieri għamlulna festa kbira fejn daw tawna ikla u xorb b'xejn. talli allegrajnihom bil-banda, ġabu banda tal-lokal u fil-fehma tiegħi di fissret li kabbarna l-familja anki magħhom bħala soċjetà. Għaliex qed ngħid hekk? Mela s-sena l-oħra wara l-mawra ġew ġew il-banda ta' Carpineto jallegraw in-nies tagħna hawnhekk. Dis-sena Kellna l-isbandieri li ġew iżuruna reġa' u min-naħa l-oħra kellna l-kor fejn bil-bravi surmastrijiet tagħna u l-banda tagħna tellajna l-isbaħ kunċert għall-festa ta' San Gejtanu bil-kor li onorana minn Carpineto fejn dan ukoll kantaw l-innu bit-Taljan ta' San Gejtanu. Ara xi ġmiel, eh? Ġifieri dgħajjilha ma ssir. snin twal fil-ħamru. Jiġifieri aħna ferraħna n-nies tagħna, però barra hekk adurajna, ħa ngħid hekk, il-patrun tagħna, San Gejtanu li huwa l-patrun tal-Ħamruniżi kollha, b'dal-unur, bl-innu Mkanta bit-Taljan kif inhu miktub. Jiġifieri naħseb li ħriġna bl-unuri, on the whole, is-soċjetà tagħna ħarġet bl-unuri kullimkien. Jiġifieri minn hemmhekk, S'hawnhekk, u nibqgħu naħdmu biex inkomplu nagħtu u nkabbru l-unur tas-soċjetà tagħna. Proset Mark, ippermettili ngħidlek grazzi tal-ħidma tiegħek u ta' sħabek. Bla dubju minn moħħok għaddej ukoll anki xi proġetti ieħor biex ikun Nista' ngħidlek diġà bdejna naħdmu għas-sena d-dieħla. Aħna ma nifqu qatt. Għal futura.
Inkomplu għaddejjin bil-programm fejn din id-darba ħa nitkellmu dwar is-servizz tal-banda tal-banda tagħna sintendi fil-Vatikan. Mela sinjuri, wasal il-ħin hawnhekk biex eh, nitkellmu wkoll anki dwar eh, l-impenji mużikali mill-soċjetà tagħna hawnhekk bis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp fil-Mawra fil-Vatikan propju s-sena l-għaddiet. U eh, nil-qada jawnek u koll il-Majestro Justin Martin, kif għana sur ma sorajt? Alright, nsellim lek Manuel, grazzi tal-istedina, u nsellem ovvjament anka l-semmija tal-radio anki dawk li għed segwuna permess tal-medja soċjali u televizjoni. Mela, huwa pjaċir tiegħi li għandi lilek hawnhekk ukoll anki bħala parti minn dan il-programm. Nafx hekk l-ewwel darba jew ġieli kont missieden hawnhekk. Ġieli ġieli ġieli konna missiedni.
Mela, mela mhux mhux l-ewwel darba, suppost tħossok aktar tħossok aktar komdu. Mela.
Insomma, di għalija dejjem esperjenza ġdida.
Mela, naħseb illi taqbel miegħi meta ngħidu li għal mużiċisti li doq fil-Vatikan, naħseb hija esperjenza l-ewwel mhux esperjenza li ħadilta magħha kullu U naħseb li għal xi wħud kienet l-esperjenza ta' ħajjithom. Kif tħares lejn dan kollu? Iva,
ovvjament illum illum il-baned, ħa nibda minn hawnhekk, iktar minn qatt qabel qegħdin isiefru aktar u ovvjament jiġifieri kien hemm ukoll min diġà żar il-Belt ta' Ruma, eċċetera, eċċetera. Però, Having said that, l-esperjenza li esperjenzajna aħna bħala soċjetà u anke allura bħala banda kienet esperjenza unika fis-sens ta' l-avveniment x'kien. Mela hawnhekk qed nitkellmu fuq vara titulari Maltija li telgħet għall-ewwel darba ġewwa l-Vatikan. Jaf kienet l-ewwel darba u ma nafx jekk hux se tkun ukoll. Possibilment l-aħħar waħda. Possibilment l-aħħar waħda. Allura, żgur, żgur, l-ewwel nett, għall-banda tagħna bħala banda kienet l-ewwel mawra tagħna f'Ruma u allura kienet okkażjoni wkoll speċjali minn dak il-lat. Però kienet iktar u iktar okkażjoni speċjali għal dan l-avveniment straordinarju, ħa nsejħulu hekk, illi seħħ. Żgur kienet esperjenza unika għal uħud mill-bandisti tal-post tagħna li uħud minnhom kienu wkoll ta' età żgħira illi għalihom kienet l-ewwel esperjenza kemm li jsifru ma' banda u jdoqqu barra minn xtutna u wisq iktar f'avveniment f'avveniment bħal dan. Jiġifieri anki dawk il-mużiċisti li kif diġà għedt qabel diġà forsi esperjenzaw dawn it-tip ta' mawriet, però żgur li għalihom dan l-avveniment kien speċjali għaliex kif diġà għedna daqqew l-ewwel darba u kif għadna possibilment naħseb anke l-aħħar ma' banda li telgħet biex Takkumpanja wkoll pellegrinaġġ b'vara Maltija li telgħet proprju u daħlet anke ġewwa l-Bażilika ta' San Pietru. Qalb ħafna u ħafna Maltin li kienu qegħdin hemmhekk ukoll għaliex in-numru ta' Maltin u Ħamruniżi li kien hemm. Ekku, ekku, ovvjament l-isbaħ avveniment kien ovvjament meta din l-istatwa anke wieħed mir-ritratti partikolari juru lill-Papa, Iqim din il-vara ovvjament kien il-Mibki Papa Franġisku, naħseb dak kien wieħed mill-iktar mumenti storiċi f'din il-mawra, f'dan l-avveniment.
Mela, Sur Massimo, apparti l-impenji tal-banda tagħna fil-Vatikan, kontu wkoll Napli u kontu wkoll f'post ieħor ġewwa l-Italja, nipprova niftakar. Pineto Romano.
Ekku.
Hemm servizzi hemmhekk, bi briju hemmhekk, semmajtu il-marċi sbieħ ta' hemmhekk. Kif taħseb illi ntlaqgħet il-banda tal, banda tant u tant tal-qalbna, mhux mal-Maltin biss illi kienu preżenti, mhux mal-Ħamruniżi biss illi kienu preżenti hemmhekk, però mat-Taljani u anki mat-turisti illi Għandni grab ukoll anki ma' boss għall-banda tagħna. Ekku, ekku Manuel.
Bi pjaċir ngħid illi kull post fejn daqqejna, kemm f'Ruma, kemm f'Carpineto Romano, anki f'Napli, jidher biċ-ċar illi l-banda tagħna ntlaqgħet, intlaqgħet b'entużjażmu, intlaqgħet b'ferħ. Kemm ovvjament il-Maltin li telgħu magħna, iżda b'mod partikolari wkoll mit-turisti u t-Taljani li kienu hemmhekk. preżenti dan jixtuh anke ċertu filmati li ovvjament ġibdu mill-Kummissjoni Media li minn hawn ukoll nirringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu tas-soċjetà tagħna. Però le le, il-banda ntlaqgħet ntlaqgħet b'entużjażmu kbir, speċjalment meta għamilna wkoll Il-kunċert ġewwa l-Bażilika ta' San Andrea delle Valle ġewwa Ruma kien kunċert jiġifieri li kellna kummenti sbieħ ħafna, intlaqa' tajjeb ħafna. Xhieda ta' dan huwa wkoll in-numru ta' nies li mlew, nista' ngħid kważi ppakkjaw il-Bażilika u l-kummenti anki li kien hemm wara. Kien kunċert jiġifieri li ppreparajna għalih ovvjament. u li però li tlaqa' u tieħu pjaċir li almenu x-xogħol li tkun għamilt ma jkunx sewa għal xejn.
Waqt qed nitkellmu dwar kunċert bħal dan, dan ovvja il-preparamenti ma kinux ta' naħseb ġurnata jew tnejn, forsi tkellimna daqsxejn ukoll anki dwar il-preparamenti u minn kemm bdew qabel. Ekku, le, le, aħna
Kif appena ovvjament ġiet l-aħbar li l-banda tagħna ħa titla' tagħmel dan l-impenn, mill-ewwel bdejna naħdmu aħna bdejna nagħmlu x-xogħol tagħna. Bħalma taf, orrajt, aħna kellna daw l-avvenimenti fejn daqqejna kif semmejna Napli, Carpineto Romano, il-programm Froome eċċetera, il-pellegrinaġġ li wkoll kien il-qofol ta' din il-mawra, però ovvjament dan Isir ħafna ħafna ħafna xogħol ta' preparament minn qabel, loġistika, informazzjoni tal-banda, eċċetera eċċetera. Qabel inkompli minn hawn nixtieq fuq dan nirringrazzja minn qalbi lil Surmast, kollega tiegħi, Maestro Joni Van Borġ, għaliex kien strumentali kemm fejn tidħol il-loġistika u anke l-formazzjoni tal-banda. L-ewwel biċċa xogħol kbira Manwel malli ikollok xi ħaġa bħal din hija biex tibda tfittex il-bandisti. Ovvjament kellna ħafna bandisti tal-post li ovvjament tajniehom l-ewwel preferenza biex jitilgħu magħna imma mbagħad ikollok ovvjament iġġib daqsxejn nukleu ieħor żgħir ta' bandisti aħna nsejħulhom barranin li ma jdoqqux magħna regolari. U allura tibda Tikkuntattja lin-nies biex tara min jista' jaqdik u min ma jistax.
U r-rispons kif kien però minn dawk li ħa nsejħulhom il-barranin aħna? Ikun hemm ħafna li jkunu jixtiequ jaqdu, però minħabba raġunijiet ovvjament ta' xogħol għax dak li jkun irid jieħu l-leave eċċetera eċċetera, mhux dejjem tkun daqshekk faċli. Però għall-grazzja t'Alla, ġifieri għaqadna Nukleu banda ta' erbgħin mużiċist li tlajna hemmhekk u għamilna wkoll unur lis-soċjetà. Però apparti minn dan, dan kollu jinkludi wkoll tippjana l-loġistika tiegħek. Tajjeb, tinsiex dan qed ngħidu jiġifieri banda li ħa ssiefer bl-istrumenti trid ittellagħhom fuq l-ajruplan. Ovvjament nafu li l-istrumenti li illum il-ġurnata jiswew il-flus allura trid toqgħod attent ħa tara illi ma jkunx hemm l-ebda ħsara fl-istrumenti. Ġifieri dak kollu huwa xogħol li jrid isir u jrid isir bir-reqqa, irid isir bir-reqqa. U grazzi u nerġa' nirringrazzja lis-Sur Mars Ġoni Van Borx li bl-esperjenza tiegħu ovvjament żgur għenet biex dawn l-affarijiet setgħu jimxu smooth però mhux mingħajr problemi, eċċetera, eċċetera. Din dejjem wieħed jifhimha għaliex aħna forsi minn hemm barra nkunu qed ngħidu iva tellgħu banna qabad l-istrument u tella, però biex inti tellaj dak l-istrument, biex tellajt il-banda, eh, kif qed tgħid inti hemm ċertu loġistika, hemm ċertu xogħol, ċertu ħsieb, biex ma nsemmux ukoll anki eh, l-ispejjeż illi ikun hemm biex ittella dan il-kontingent ukoll biex eh, tagħmel din il-mawra. Però Fl-aħħar mill-aħħar irnexxiet u rnexxiet b'suċċess. Hekk hu, jiġifieri kellna sitt ijiem ma tmien sejjer żball li għall-grazzja t'Alla għalkemm ikollok xorta ta' jiġifieri tipprepara kemm tipprepara Manwel u tkun jiġifieri tajt mhux ngħid moħħok mistrieħ ta' li tielgħax preparat għax ix-xogħol għamiltu għamiltu bir-reqqa, però xorta jinqalgħu dak in-naqra problemi żgħar. Eh, però għal grazzja tal-la ġifiri. Però jena ħobb ngħid li l-isfidi qegħdin hemmhekk biex telibhom mhux biex waqtuk. Eh, u telibhom u tieħu gost illi fl-aħħar bil-aħħar kif qed ngħidu ehm, kienet esperjenza anke dawk il-mużiċisti kollha li tal-awmana għadhom semmu għasallum Kollha rringrazzjawna, kollha faħħruna kemm ta' kemm ħadna ħsiebhom, ta' kemm konna organizzati, jiġifieri dik xi ħaġa li wkoll tieħu pjaċir tismagħha u tagħmillek kuraġġ anki għal forsi ma nafx avvenimenti oħra fil-futur. Ħaġa wkoll li xtaqt ngħid huwa l-programm li semmejt li għamilna ġewwa Ruma, ġewwa l-Bażilika ta' San Andrea delle Valle. Ovvjament, hemmhekk għandek ukoll inti impenn ieħor, jiġifieri trid tipprepara l-mużika, trid tagħmel ir-rehearsals minn qabel, jiġifieri bdejna rehearsals minn hawnhekk u anke għamilna rehearsals u mbagħad rehearsal wieħed fil-verità ġewwa ġewwa fuq il-post hemmhekk f'Ruma. U ħaġa sabiħa li llum kulħadd jafha li kellna x-xorti illi naħdmu ma' kor minn Carpineto Romano li ġie ingħaqad magħna ġewwa Ruma biex ukoll seta' jieħu sehem magħna f'dan il-kunċert u kanta l-innu solenni ta' San Gejtanu bit-Taljan. Kif nafu oriġinarjament dan l-innu kien jitkanta bit-Taljan però mbagħad kien inqeleb għall-Malti u qatt ma reġa' tkanta b'din il-lingwa. Però grazzi għax-xogħol siewi li għamel kemm is-Sur Mazzjoni Van Borx flimkien mas-Sur Isaac Cachia li minn hawn ukoll nirringrazzjah, stajna nqilbu dan l-innu nerġgħu għat-Taljan biex dan il-kor seta' jakkumpanjana. U Tant intlaqgħet din il-ħaġa illi fil-fatt dis-sena propju fil-festa ta' San Gejtanu dal-kor erġajna ġibni hawnhekk biex ħa sehem fil-programm li nagħmlu aħna ta' kull sena fil-festa ta' San Gejtanu u reġa' kanta dan l-innu bit-Taljan.
Justin, kien ta' pjaċir għalija li għajnik l-istudio sana unek, kien intervent verament interessanti. Ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid ma' dak li għadek kemm għadt. Hemm ħafna xi żżid, però ovvjament il-ħin huwa limitat, però nerġa' nirringrazzja lilek Manwel tal-istedina. Grazzi ħafna. Mela semmejtilna wkoll anke l-Kummissjoni Media ftit tal-ħin ilu, waqt li nirringrazzjak Justin ukoll tal-ħin tiegħek. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor ħa nkunu qegħdin nitkellmu ma' ħabib ieħor tagħna, ma' persuna oħra li għamel ħafna xogħol, mas-Sur Henry Zammit Cordina, mbagħad ħa jkollna intervent ukoll bil-video mas-Sur Marco Billocca li ħa jkun qed ikellimna wkoll anke dwar ix-xogħol li jagħmlu. minn wara l-kameras illi grazzi għalihom għadna sal-ġurnata tal-lum u min jaf għal kemm-il sena oħra nibqgħu ngawdu dawk l-esperjenzi sbieħ ġewwa l-Vatikan. Mela nfakkrukom illi għandna edizzjoni speċjali hawnhekk ukoll anki tal-programm Standard Blu fejn qegħdin inkomplu nitkellmu dwar il-mawra ta' San Gejtanu fil-Belt tal-Vatikan. madwar sena ilu. U f'dan il-mument hawnhekk fl-istuġjows tagħna nilqa' lil ħabib tiegħi wkoll is-Sur Henry Zammit Cordina, merħba fl-istuġjows ta' Radio 105 Henry. Grazzi tal-istedina, pjaċir tiegħi. Huwa pjaċir tagħna wkoll li qegħdin naraw il-persuna tiegħek u lilek fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk ukoll ġewwa l-istuġjows tagħna. Ħa nitkellmu daqsxejn dwar dak li ġara minn wara l-lenti fil-Vatikan. Sintendi inti persuna li għandha karriera twila fil-qasam tal-vidjografija, persuna partikolari għal raġuni li narawk ħafna kemm quddiem il-kamera anke wkoll wara l-kamera li forsi mhux daqshekk normali għaliex ħafna drabi naraw nies jew ikunu dejjem wara l-kamera, jew oħrajn ikunu dejjem qudiem il-kamera. Saranti. Għaw xifti, tali eh, li huma eh. wkoll atturi, ma iva, kif qed tajt inti. Ħafna drabi n-norma tkun jew qudiem jew wara. Jew kellha wara. Eh, jiena jew fortunat jew sfortunat ma nafx ma jgħad fitni. U apparti minn hekk apparti l-video jiena wkoll fotografu wkoll u uneditja xogħol ukoll. Fil-fatt, fil-fatt bħalissa għaddej fuq il-dokumentarju fuq il-mawra tal-każin tagħna ta' Ruma, ħajkun viċin l-eluq is-sena u forsi ftit wara, fi ħafna xogħol, naturalment hemm ħafna filmati. Però qed niditja ħin.
Inti għedtilna jekk intix żvinturat jew kellha fortunat illi narawk. Jiena nista' ngħid illi aħna bħala poplu ġenerali aħna għandna l-fortuna li narawk kemm quddiem il-kamera u napprezzaw ix-xogħol tiegħek ukoll li tagħmel wara l-kamera. Tifhimniex ħażin temp qed ngħid żvinturat fis-sens għax ħafna aktar xogħol.
It-tnejn li huma jirrikjedu xogħol differenti imma ħafna ħafna xogħol kemm bħala attur Għax dak li jkun meta jara xi ħaġa fuq it-television jew cinema whatever jgħid, eh, all right, ra dik in-nofs siegħa, dik il-kwarti siegħa, u għaddiet. Imma l-preparamenti li hemm għal xi ħaġa bħal dik hija hija kbira. Jiena forsi nieħu fuq il-livell tagħna ta' atturi Maltin. Hemm ħafna xogħol. Titkun Ippreparat, riċerka, trid tistudja l-linji, tfissil l-iskript, editing, hemm ħafna xogħol. Hemm ħafna. U l-istess, issa l-istess fejn jidħol fejn jidħol il-qasam tal-videografija, fotografija. Jiena nitkellem iktar bħalissa fuq il-videografija. Huwa xogħol interessanti għax il-kamera fiha nfisha tieħdu f'ħafna postijiet Fejn normalment dak li jkun jew ma jkollux permess li jidħol jew ma jazzardax jidħol. U fil-fatt jiena tul dawn is-snin kollha kelli ħafna okkażjonijiet li dħalt f'diversi postijiet fejn fejn inkun qed niffilmja naturalment. Imma għandek dik ix-xorti fl-istess ħin. Kieku mingħajr il-kamera ma kontx tidħol probabbli. Kieku ma kellix il-kamera. Eżatt, eżatt, eżatt. Tkun ristritt. Issa, per eżempju, case in point, naturalment, tanna l-Vatikan.
Xi tfisser għalik però din il-mawra fil-Vatikan għaliex mhux għax li mort il-Vatikan, però f'dak il-moment partikolari. Eh, fil-fatt tara jiena il-Vatikan mhix l-ewwel darba li mort, u mhux l-ewwel darba li mort niffinja. Għaliex għax snin ilu kont qed naħdem fuq dokumentarju li jismu Faxxa Ħamra li huwa fuq l-abbatini Maltin li tilgħu fil-Vatikan fis-sajf. L-istorja ta' kif beda kollox, kont imqabbad minn tnejn min-nies li kienu fl-ewwel gruppi u kienet interessanti għalija għax kelli l-permess li mmur f'postijiet fejn normalment dak li jkun ma jkunx daqshekk aċċessibbli għalih. Kif dħalt il-Vatikan f'dil-mawra, again, ma kienx ħaġa ġdida x'dħalt il-Vatikan, imma kif appena dħalt u nara l-istatwa glorjuża tagħna qiegħda hemmhekk, Iqabbel ċertu ħub, ċertu ferħ, ċertu eċċitament. Fl-istess ħin, mhux qed niddejjaq ngħid u naħseb ħaddieħor qalha wkoll, l-ewwel ħaġa li għadd hi kemm hi żgħira l-istatwa. Għax aħna mdorrijin hawnhekk narawha fil-knisja tagħna, tajjeb? Eh, allura hemm ċertu hemm ċertu kobor tal-istatwa tara mill-viċin. Mentri hemmhekk fil-Vatikan, għax il-Vatikan hu dak li hu, il-bini huwa enormi, timbela. U l-istatwa vera tiġqisem miniatura, eh? Imma mbagħad mm, sejna kelli kelli il-permess li nkun mal-qasam tal-medja għax jiena kont qed nikkaverja naħa tal-każin. Allora kont situazzjoni kont qiegħed viċin ħafna u il-ħaġa li tara l-papa ġej qiegħed qudiemek. qed jagħmel dik ir-reverenza jew talba quddiem il quddiem San Gejtanu u fl-istess ħin tara dawk il-Ħamruniżi kollha tal-każin mhumiex imma ħafna ċuħ li tkun tafhom u tajt għaddaħ fl-istess ħin tara daqsxejn qegħdin qegħdin hawn il-Vatikan u fil-pjazza wkoll u dawn in-nies kollha li nafu Hija surreali fl-istess ħin, xi ħaġa li mhux sa tarġa' tasal żgur, ta' lanqas mhux sakemm inkunu ħajjin aħna. Jiġifieri, ma tistax tiddiskriviha. Issa jien se nipprova niddiskriviha bil-mod li se nagħmel fejn jidħol il-dokumentarju.
Semmejt il-Papa. Il-Papa kellu jħalli din id-dinja propju ftit tax-xhur wara u l-pożizzjoni tal-Papa kienet kif kienet dakinhar wieħed seta' jinduna li dan kien persuna li qed ibati, però xorta waħda kien sab il-ħin u għamil ftit ħin qudiem l-istatwa li aħna nistgħu ngħidu aktar tant. Konna fortunati li kellna l-Papa. Fl-istess ħin Konna mdendlin ukoll għax ħafna affarijiet inbidlu. Il-Vatikan ibiddel minn ħaġa għal oħra u l-Kummissjoni Ruma kellha battika ta' kbira biex Per meta tajt ibiddel minn ħaġa l-oħra. Għaliex għax mhux u ovvjament l-organizers tinsiex waħda li da il-Papa kien qiegħed l-Indonezja u kellu kellu teddida fuq ħajtu. Issa, sa fejna fin il-pjaniet kienu li ma kienx ħajkun preżenti. Meta ħarġet l-aħbar li l-Papa fil-fatt se jkun preżenti, inbidlu inbidlu kollox, inbidel kollox il-sigurtà, mod fil-fatt ja jiena kelli l-permess jumejn qabel wafquli. Jien spiċċajt iġifieri tiela l-Vatikan u m'għandix permess biex niffilmja. Permess ħareġ, imma kellna narġgħu nagħmlu kollox mill-ġdid u kif ukoll anki L-istatwa, naħseb kollegi tiegħi se jgħidulek sakemm ma għamluhiex diġà, il-pjan tal-istatwa kienet illi hi tibda purċissjonalment minn Via della Conciliazione, dik it-triq it-twila li tagħti għall-Vatikan. Mentri il-Vatikan literalment qalilna minnu barra barra minnu ġewwa ġewwa. Il-vara jekk tidħol ma terġax toħroġ. Allora deċidew li ħallu hemm ġew minn qabel u toħroġ trionfalment mill-bib.
Għad il-ħin huwa kontra tagħna, però raġuni li kellna diġa diversi persuni li eh. tkellmu magħna u għatan oħrajn ukoll li jridu jitru f'dan il-ħin qasir li għandna hawnhekk eh, flimkien Però li kelli ngħidlek issemmieli mument partikolari wieħed minn din il-ġita, il-mawra nsejħulha li rridu. Ara, insa, insa, insa il-Papa, ovvjament, għax eh. ma tistax ikun illi il-ma ma tiftakarx ħaġa bħal Imma kellna żewġ eh, ġiti li kienu suċċess kbir, li kienet waħda f'Napli u kienet l-oħra f'Carpineto Romano, li huwa l-post li huwa ġemellaġġ mal-Ħamrun. Għamilna festa hemm fiż-żewġ postijiet li kienu, ġifieri xi ħaġa meravilja illi Żgur mhux sa ninsija l net qed nara l-ħin kollox inkun qed neditja. U ħaġa oħra żgħira li ngħidlek qabel forsi ma nifut, tajk forsi Tkun iffortunat li qed tiffilmja, għaliex? Għax inti jkollok il, anke tkun forsi daqsxejn 'il bogħod, bil-lenti tista' ġġib l-affarijiet viċin. Imma meta toqgħod tqis li l-persuna, vidjografu, fotografu, issa fil-każ iktar vidjografu, għaliex? Għax trid tagħmel ħafna iktar ħin bil-lenti m'għajnejk, mhijiex ħaġa faċli. Inti meta tmur xi mkien, qed tara kollox bl-għajnejn normali, immaġina. Qabad binocular tajjeb tal-għajn waħda minnhom u tagħmel ħafna ħin għaddej b'għajnejk magħluqa waħda u l-oħra bil-binocular. Qed tara l-affarijiet, imma mhix komda. Mhux qed tarahom bl-aħjar mod li tista' tarahom bħalma tkun qed tarahom. Qegħdin hemm quddiemi, qegħdin hemm quddiemi, m'hemmniex qed narahom bl-għajnejn tiegħi proprja b'għajnejn qed narahom, imma qed tifhem il-punt tiegħi, jiġifieri mhijiex faċli u jkollok strain fuq l-għajn, eh? Imma fl-istess ħin ngħid iffortunat li jien qed niddokumenta xi ħaġa storika, xi ħaġa li mhux se tintesa qatt għalina l-Ħamruniżi. Allura jiena jiena m'għandix M'għandi xejn xi nżid ħlief illi vera nħossni kuntent li kont hemm u issa se nkun iktar kuntent li se naqsam dik l-esperjenza mal-kumplament tal-Ħamruniżi. Jiġri jasal dan id-dokumentarju ħalli nkunu nistgħu ngawdu wkoll. Mhux se jkun qasir, eh? Mhux se jkun tip ta' dokumentarju ta' xi kwart għax Hemm ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet, allura imma dak li jkun għandu kollox dokumentat issa fejn ma jridx fast forward. Henry, kien pjaċir tiegħi li lajtek hawnhekk fl-istudio sa Radio 105. Kienet l-ewwel darba, però nittama li mhix l-aħħar darba wkoll. F'ismi u f'isem mhux il-Ħankuniżi kollha biss, ħa ngħidlek f'isem il-Maltin kollha għaliex persważ illi x-xogħol illi qed tagħmel u anki dak illi diġà rajna ma jgawdux biss il-Ħankuniżi però igawdih il-poplu in ġenerali. Ngħidlek grazzi tal-ħidma tiegħek u grazzi wkoll anki tax-xogħol illi tagħmel anki barra minn dan is-suġġett illi qed nitkellmu. Grazzi lilek, pjaċir tiegħi.
Mela, preparamenti jrid ikun hemm bilfors. L-ewwel nett ħa tmur tixbed ġewwa l-Vatikan. li mhux kulħadd ikun mar, allura jkollok issaqsi biex tkun taf il-protokolli li jkun hemm bżonn ġewwa l-Vatikan. Fosthom anki wkoll l-ilbies, illi kif mort hemmhekk ukoll rajt illi s-security tagħhom u n-nies t'hemmhekk jagħtu kas l-ilbies li tkun liebes. Min-naħa l-oħra wkoll trid tara fejn ħa toqgħod, dan hemmhekk ituk post partikulari fejn inti trid tkun stabbilit. u tiġbed ir-ritratti minn hemmhekk speċjalment meta jkun ġej il-Papa, hemmhekk is-security tikber ħafna bilkemm lanqas iħalluk tiċċaqlaq minn dik il-post li jkunu allokaw lilek. Sfidi żgħar kien hemm, għalija wkoll kienet esperjenza doppja għax kienet l-ewwel darba li jiena Ħa nsiefer għal rasi irrid naqta' l-biljetti għalija u kemm għall-familja tiegħi u min-naħa l-oħra ridt ukoll insib post ċentrali li nkun nista' nilħaq maż-żewġ avvenimenti, dak li kellna il-purċissjoni ta' San Gejtanu lejn il-Vatikan u min-naħa l-oħra il-kunċert li kien hemm f'San Andrea delle Valle. Hawnhekk ngħid proset lil Surmast Justin għall-kunċert bellezza li sar f'San Andrea delle Valle. Nista' ngħid li l-knisja, l-kobor tagħha kienet mimlija, daqs bajda, u fejn jidħlu ritratti iva, f'San Andrea delle Valle għandi wieħed li hu għal qalbi ħafna fejn il-Maestru Justin qed jidderieġi l-banda tagħna waqt il-kunċert. L-ieħor ovvjament ir-ritratt waqt li kien ħiered San Gejtanu, Minn ġewwa l-Vatikan kien għadu fil-korsija u tara l-entużjażmu tagħna l-Maltin, il-Ħamruniżi speċjalment, u l-fotografi u kulħadd dieħel u apparti minn hekk kien żmien partikulari fejn il-Vatikan kien qed jiġi restawrat allura hemm ukoll hemm dak in-naqra imprint u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Sur Anselm Sciberras illi dan ir-ritratt printjah bħala poster u ngħata min-naħa tal-Knisja. U ieħor partikolari li jiena wkoll eh, esebixxejt dal-aħħar fl-għaqda li nħu ħsieb il-Malta Photography Society huwa ritratt partikolari fil-ġenb eh, mjuri skultura fejn hemm Santa Liena u di d-daħla tur il-kobor ta' l-affarijiet li hemm ta' statwi ġewwa il-Vatikan. Minn hawn nixtieq nirringrazzja wkoll lil Ephraim, is-Segretarju tal-Gażin u lill-President talli afdawni biex jiena nimmortalizza din il-parti żgħira li ħa tibqa' mniżżla fl-istorja li huwa San Gejtanu ġewwa l-Vatikan.
Mela resqin lejn l-aħħar ta' dan il-programm, programm San Darvlu, edizzjoni speċjali wkoll li kif tafu qegħdin nitkellmu dwar il-mawra ta' San Gejtanu anki wkoll tal-soċjetà tagħna. fil-Vatikan, f'Napli fost l-oħrajn, u ħa ntemmu dan il-programm ma jistax jonqos hux vera. Ħa nitkellmu ngħidu żewġ kelmiet żgħar mal-President maħbub tagħna Mario Carabott. Kif aħna Mario ħabib tiegħi? Mhux ħażin hekk Alla jrid, nirringrazzjak tal-istedina. Huwa pjaċir tiegħi bħal dejjem. U nirringrazzja s-semmija numerużi li għandna. Kienet esperjenza m'hemmx kliem tiddeskriviha, Dik li tkun viċin il-Papa, kważi kważi, tant kien close li missejtlu jdejh u konna isek qed tara isa id-dija talla preżenti quddiemek. M'hemmx kliem kif tiddiskreviha. Kienet esperjenza mhux vera marru, meta tħares lura lejn dak il-mument li issa għaddiet bejn waħed u ieħor sena. Li tgħid jiena kont qiegħed daqshekk viċin ma' persuna, persuna maħbub, persuna li kien qiegħed ibati għaliex deher li kien qiegħed ibati jagħmel l-isforzi kollha biex jiġi hemmhekk, kont qiegħed hemmhekk kellimtu u llum fih aktar sinifikat Dak il-mument, għal raġuni li ftit tal-ġimgħat wara, ftit tax-xhur wara, il-Papa għadda l-ħajja ta' dejjem. Hekk u dik se tibqa' memorja dejjem ta' dik l-okkażjoni li tkun viċin tiegħu kellimtu ta' pjaċir bl-entużjażmu li konna qegħdin hemm wara dik l-atmosfera li tara qoddim il-vara jitlob hemm tgħid di xi ħaġa meraviljuża li Nerġa' ngħid, m'hemmx kliem tiddeskrivih. Esperjenza li tibqa' memorja ngħidlek għal ħajti żgur. U ma minn titkellem jgħidlek x'esperjenza u x'fortuna kellek li tintaqa' preżentament f'dik l-okkażjoni. U hemm ritratt u filmat partikolari li kull darba li niltaqa' miegħu anke fuq is-social media li hemm il-Papa jitlob waħdu quddiem il-VAR l-istatwa ta' Mezzi San Gejtanu hija verament xi ħaġa li hekk tqabdek ċertu emozzjoni. Ekku. Naħseb wara bħala esperjenza tiegħek illi kont qiegħed hemmhekk. Direttament hemm.
Ifhimni. Taraħ ibati u taraħ kommos jitlob quddiem il-VAR xi ħaġa xi ħaġa kbira.
Mario, pero ħa noħorġu daqsxejn lil hemm issa mill-laqgħa tiegħek mal-Papa. Ħa nitkellmu daqsxejn ukoll anke dwar is-soċjetà tant maħbuba tagħna, soċjetà li hija f'qalbna, nista' ngħidu hekk hux vera. Meta nħarsu lejn din l-esperjenza li għaddiet l-esperjenza ta' sena ilu fil-Vatikan, x'aħseb li fissret din il-mawra għall-futur tas-soċjetà tagħna?
Fissret ħafna, nies b'enerġija jaħdmu. Is-sapport, għalkemm il-volontarjat naqas, però hemm enerġija li nista' niddiskrivihulek l-aħħar festa li kellna ftit tal-ġimgħat ilu, in-nies li kien hemm kienet, Mhux ta' ngħidlek qatt ma rajna bħalhom, imma Meravigli fil-preżenza kien. Kien ammont ta' nies li veru ferħanin jieħdu pjaċir, qisu t-talb li sar ġol Vatikan baqa' jrendi u baqa' b'dik il-qalb għal festa tal-ħamrun.
Mario, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid ma' dak illi tkellimna għaliex fil-veru-sens tal-kelma issa wasalna fit-tmiem ukoll ta' dan il-programm verament interessanti, programm illi ħadt pjaċir hawnhekk ukoll anki nippreżenta magħkom ma' ħafna ħbieb tiegħi. Ekku, ekku, ekku.
Jiena il-Ġużeppin, is-supporters, il-membri, kull min jista' jiffrekwenta lis-Soċjetà, il-Gazin, M'hemm bżonn jaħdem direttament bl-ideat, bil-ħsibijiet. Wieħed jitkellem. Iktar ma tkun konxju, familjari bil-kuntatti li jkun hemm, is-soċjetà dejjem tikber iktar.
Mario, jien nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi lilkom sinjuri li segwejtuna kemm fuq Radio 105, kemm fuq il-pjattaformi tagħna hawnhekk tal-medja soċjali, anke wkoll lil daw kollha li segwewna fuq UTV. Sakemm inkunu magħkom bi programm ieħor simili bħal dan, aħna insellmulkom u nawguralkom il-kumpliment tal-lejla t-tajba.
Nirringrazzjakom mill-ġdid.